Bon biní na Karibe Hulandes, un kolekshon di isla plamá riba e awanan blau di Laman Karibe. forma durante miyones di aña dor di eforsonan di kandela, preshon i tempu, kada isla ta un tèstament di e maravianan di evolushon i e balansa delikado di bida. For di e alturanan di selvanan tropikal, palunan ta kubri e tera ku splendor bèrdè. Tapá ku mos i epifita, e palunan aki ta forma un dak manera un katedral bou di kua un sinfonia di bida ta prosperá. for di e kanta resonante di paranan tropikal te na e sonido suave di blachinan. Kantu di e serunan, e spesienan di para Tieleman ta haña nan kas den e kuebanan di baranka isolá. Apesar di ser asotá kontinuamente pa un bientu fuerte, awa seru i temperaturnan haltu, e paranan aki ta forma nan kolonia di neshi entre e barankanan riba e serunan aki. E topnan di seru riba e islanan ta traha lugá pa áreanan kaminda den seru ku ta bai desemboká den laman òf den muras di awa dushi òf di awa salú. Paranan ku ta buska refugio durante nan biaha entre islanan ta skohe e ambientenan aki komo un kas ideal. Kontrali na e habitantenan di awa aki, E islanan ta sirbi tambe komo un kas pa mondi seku i kuebanan. E habitantenan ta haña maneranan pa prosperá apesar di temperaturanan kayente i apesar di ta kada asotá kontinuamentu pa bientu. E ekosistemanan seku aki finalmente ta traha lugá pa e kosta riku di e islanan. Mondinan di Palimangal ta forma un labirentu di reisnan ku ta drenta den otro manera e hielonan di un tapijt bibu. Aki, entre e abraso di e palimanganan, un gran kantidat di kreatura ta haña refugio. Evuentualmente e mondinan di palimangal aki ta habri kaminda pa laman, kaminda kamanan riku di yerba di laman ta sirbi komo un punto di salida Pa hopi espesi ku ta drenta e gran reino di e oseano. Den e reino eterio bou di e olanan, nos ta topa un munda di bunitesa sin igual, e rifnan di koral di Karibe Hulandes. Aki, meimei di un kaleidoskopio di koló i movishon, Un metrópolis yen di bida marino ta desaroyá, kaminda korèlnan ta floresé manera flornan delikado i gruponan di piská ta baila den harmonia briante. Join nos den un biahe den e kurason di Karibe Hulandes, kaminda e maravianan di naturalesa ta wardando na kada buelta. Huntu laga nos brasa e splendor di e lugánan salbahe aki I korda ku nan no ta djis paisaenan maraviosa pa kontemplá, pero santuarionan sagrado ku ta sostené e ret di bida di kual nos tur ta dependé. Den e kapítulo aki di nos Odisea, nos ta dirigí nos bista riba e kriaturanan koutifado, ku ta biba den e habitatnan diverso di e isanan riku aki, un reino kaminda evolushon a forma kuentanan di maravia i diversidat inkomparabel. Na haltu den e mondi e kantantenan ta sinta, Johnstone's Whistling Frog. Aunke e sapu aki ta mas chikitu ku e palma di bo man, su sonidu manera fluit por ser skucha anochi den henter e mondi, Ora e ta yama su pareha. E sapu chikitu aki ta alimentá su mes ku insektunan i e ta bia bai kaminda ku e fuente di kuminda aki ta mas abundante for di mondinan humedu den seru te na áreanan tropikal seku riba tera plat. Na e kostanan kayenta di e isinan aki nos ta topa ku e misterioso yuananan, ku ta maestronan di adadapshon, Den e tera seku aki. Ku grasia prehistoriko, nan ta sosegá riba piedranan den solo, i nan liniahe antiguo ta un testimonio di relisiensia di bida na momentu di atversidat. Pa konservá awa, nan a desaroyá e abilidat di optené humidat for di e kuminda ku nan ta kome. Manera vegetashon resistente na sekura, i nan por keda periodonan largu sin bebe awa. miéntras nan ta dependé di serenan di awaseru ora e zeinan ta disponibel. Pa krea un refugio res fresku i protegá, nan ta koba buraku den tera. I si nan bandoná un di nan burakunan, no preokupá, e no ta bai pèrdí. Un gran ehèmpel di adaptashon di espesi ta bini di Aruba, e shoko. Ounke e ta e piká ku ala, E shó ku ta biba bou di tera, den buraku ku el a tuma over for di otro kobadonan, manera e Yuana, òf si tin mester ku el a koba su mes. E shóko a adaptá basta bon na su alrededor, ya ku su plumahe maron i blanku ta keda kamuflá perfektamente entre santu i piedra. Un otro animal ku ta prosperá den desierto, Ta e vleermuis di nanishi largu. Ta un animal cu tin veshon sensitivo, pues e ta depende di uso di sonido pa por navega den e mundo, pa medio di echolocalisacion. Nan ta tene mas frescu den cuebonan durante gran parti di dia y anochi nan ta sali bula huntu bai bai yah. Kontrali na animalnan ku ta prosperá den e desierto seku kaminda mayoria kriatura ta yama e islanan aki kas pa henter nan bida, otronan ta djis pasa aki banda komo e parti di un biahe mas grandi. Migrando dor di e oseano profundo ku ta rondoná e islanan aki,

ku ta enfoká pa buska su kuminda i nutrishon den e awanan plat. Hopi di e paranan aki ta pasa nan tempu sintá den e mondinan di palmangel ku ta krese na kosta di hopi di e islanan Karibe Hulandes, kaminda biba ta prosperá no solamente riba awa, pero tambe bou di awa. Palunan di mangel ta sirbi tantu komo un kas pa e spesienan ku ta biba den nan refugio. i tambe komo un crash pa hopi espesia akuátiko ku ta hañando nan drai òf nan ekilibrio promé ku nan bai den oseano. Entre e raisnan di e palimangelnan, piskanan yon ta ser protehá for di predadornan mas grandi ku ta buska pa kome nan komo un snèk di merdia. Spesienan akuátiko ku ta biaha for di pali manganan pa laman abrí lo pasa dor di e kamanan di yerba di laman. E kunukunan aparentemente humilde aki di yerba di laman ta yená ku bioiversidat, dunando habitat i refugio na un variedat di organismo marino. Piska, kabay di laman i molusko Ta buska refugio entre e blachinan di yerba di laman. Mientras cu turtuga ta come e vegetacion ricu na nutriente, tanten cu mantareinan ta warda cu pasenshi pa captura nan presu perfecto. Mas aya di yerba di laman, biba lo haya su caminda pa e refnan di coral. For di coralnan suave te na coralnan duru, gorgonian In Elkhorn no tin skarsidat di struktura pa habitantenan por haña refugio i yama esakinan kas. Rifnan di koral ta ehèmpelnan inkreyibel di koeksistensia, kaminda un mata i un bestia huntu ta forma un solo organismo. Entre e diferente kornannan ku ta forma e ref, bida ta prosperá di bèrdat, ya ku e refnan aki ta un di e ekosistemanan mas biodiverso na mundu. Piská mas chikitu ta haña refugio i ta krea nan kas meimei den e koralnan i e anemonenan, miéntras ku piská mas grandi ta bin na e ref pa kome. Ekosistemanan asina kompleho manera rif di koral mester di manteshon regular. Aki nan e gutu ta bin dilanti, kaminda e ta kome e struktura di e rif mes. E gutanan ta kome koral duru, piedra i alga i ta debolbé nan na e paesenan di laman i asina reestablesé e komponentenan prinsipial ku ta forma e fondeshi di e rifnan aki. En bes di biba nan bida fesibel pa tur por mira, algun habitante di Rif ta forma un bida pa nan mes i ta meskla masha bon ku nan alrededor. Por ehèmpel, e piska skorpion, ku su kamuflahe ta permitié parse e Rif mes komo su forma di protekshon i sobrebibensia. Manera nos a mira, no tin un solo animal ku ta eksistí sin algu forma di relashon òf interakshon ku su bisiñanan. I realmente tin hopi forma di kolaborashon ku nos por enkontrá den e mundu natural. Den e tapijt aki di e sirkilo di bida, kada hilu ta ser mará ku propósito i kada kriatura ta mará den un ret kompliká di relashonnan ku ta sostené e tela di eksistensia. E ta un sinfonia di simbiosis, kaminda kada partisipante ta hunga un ròl vital den e harmonia di e totalidat. Algu ta predadó, algu ta preso. Algu ta eksistí den relashonnan mutualista. Anto otronan ta bishitantenan indiseá i invasivo. Riba tera, predadó i preso ta partisipá den un baile mas bieu ku tempu. E òspre tambe konosí komo e falke di piská, ta bula den laira riba e terenonan ku ta riku na awa. Osprey, un di e espesie di para mas grandi, ta e predadó máksimo di e ekosistema aki. Nan ta hunga un ròl esenshal den mantené un balansa saludabel entre predadó i presu, loke na su turno ta sostené e salú general di e ambientenan riku na awa ku nan ta bula riba dje. Osprey ta kome prinsipalmente piská, manera mullet, needlefish i vários espesie di piská di ref. Nan predashon ta sòru pa e poblashonnan di piská keda balansá, previniendo sobrepoblashon, loke por kondusí na agotamentu di rekursonan manera alga i piská mas chikitu. De echo, e predadónan máksimo aki hopi biaha ta kome piskanan debil òf malu i pues ta kita nan for di e poblashon di piská, promoviendo asina un poblashon di piská mas saludabel i resiliente. Den e lamannan plat, mutualismo ta prosperá pasobra refran di koral ta sirbi koma siudatnan brotando di bida, kaminda kada organismo ta hunga un ròl spesífiko, for di e kabaron limpiadó ku ta kuida piská i turtuga, Te na e piscanan chikitu cu ta kita parasito for di e habitantenan marino mas grandi, cooperacion ta clave pa sobribencia di e rif. Tog, e balansa delicado aki por ser stroba. Especienan invasivo, manera e lionfish predador, por haci daño y causa destruccion na comunidad di coral, menazando asina henter e ecosistema. Espesienan invasivo ta ser introdusí di un forma no natural den ekosistemanan, kaminda nan por prosperá pasobra e habitantenan natural simplemente no a adaptá na nan presensia. E kreaturanan invasivo aki por destruí poblashonnan lokal, stroba e balansa delikado i brua ekosistemanan kompletu. E speransa ta ku hende tin un rol di hunga den un intento pa kura e disturbionan ku nos a introdusí den naturalesa. Meskos ku den e baile delikado aki di bida, kada espesie ta un hungadó i kada interakshon ta un paso den e koreografia kompliká di naturalesa. E mundu natural no ta djis bunita, e ta nos salba bida. E vários paisaenan ku nos a eksplorá ta brinda servisionan di e ekosistema pa tantu tera, animal i hende. For di purifiká nos awanan te na protehá nos kostanan, e ekosistemanan aki ta indispensabel pa mantené nos mes manera di bida i e salú di e tera ku nan ta habitá. Nos mester protehá nan no solamente pa e tantísimo espesienan ku ta yama nan kas, pero tambe pa salvarkateá e esensia di nos islanan. Meskos ku nos a siña ku espesienan ta konektá ku otro den e ret delikado di bida, hende ta konektá ku otro pa medio di kultura i erensia. I na final, e mundu natural ta un fundeshi pa e rikesa kultural di e isla aki. Ku temperaturanan mundial subiendo i kambio di klima birando mas i mas evidente, E tela socio-economico di nos islanan ta na peliger. Ta mas importante cu nunca pa tuma un acercamento proactivo pa proteha e fundeshi di e islanan di Caribe Hulandes. Pues, ki pasonan nos por tuma considerando e retonan aki? Na prome lugar, ta imperativo Pa nos practica conservacion activo di naturalesa, nos mester pone un banda areanan critico y hotspotnan di ecosistema como santuarionan proteha caminda interaccion humano ta limita, manera e hopi parkinan nacional di Caribe Holandes. E santuarionan aki ta fungi como un forti pa prevervacion di konservashon. Nan ta pirmití naturalesa floresé den su propio balansa perfekshoná. E harmonia delikado aki ta sigurá ku ekosistemanan por prosperá manera intenshoná, benefisiando asina e kantidat di espesienan ku ta yama e lugá aki kas, i na su turno bridando servisionan esensial na hominidat. Sosten kontinuo na e parkenan nashonal aki ta esensial, meskos ku e ekspanshon pa protehá mas área den tur nos islanan. Na di dos lugá, nos mester fortifiká habitantenan pa medio di konservashon i restaurashon aktivo. Protekshon i ekspanshon di ekosistemanan manera mondinan di palemangal ta primordial, ya ku nan ta fungi komo barianan natural kontra eroshon di kosta. Segun ku orkannan ta bira mas fuerte i mas frekuente, esakinan ta e promé liña di defensa dei isla. Di mes manera, nos mester monitorea i fortalesé refnan di koral pa medio di inisiativanan manera kriadero di koral. Esaki no solamente ta konservá biodiversidat, pero tambe ta sostené industrianan vital manera nos peska artesanal i turismo di sambuyamentu sostenibel, brindando un fuente esensial di kuminda i trabou pa hendenan lokal. Dor di konservá i restourá naturalesa aktivamente, nos por mitigá e impaktonan di kambio di klima i tene nos planeto salú pa futuro generashonnan. Al fin i al kabo, nos ta ronduná pa naturalesa. E ta parti di nos i nos ta parti di dje. Huntu,